Dihiga rumah banyak pun kadundung. Nyaman dimakan wan uyah wadi. Ulun di sini handak bapandung. Mudah-mudahan buhan pian hakun mandangari ulun. Jadi buhannya lah, ulun ni badiri di sini handak bapandung buhannya ai. nang judulnya Tari Baksa Kambang. Dangari buhannya lah. Jadi buhannya lah, hari nintu adalah hari Arba, kira-kira jam setengah dua. Si Diang Kinjut bulik ka rumah langsung manangis wan maamuk. Nang kaya kucing ditarik di buntut buhannya ai. Padahal inya tu hanya bulik sakula buhannya ai langsung mahamuk. Indah, Indah, kenapa jadi unda nang disuruh kada handak, kada handak. Nah, umanya si Diang si Acil Eno mandangar dari padu ada nang mahamuk buahnya ai. Kaluar sidin bagaga-gaga sampai tagugur-gugur sidin buahnya ai. Aduh, aduh. Ya Allah, Diang, Diang. Uma kira siapa kata nang mahamuk? Sakalinya ikam. Kenapa geringkam nih? baju sepatu kada dipacul tas kada diandak nang kayu urang habis datang kasurupan aja lagi kam nih ulun kada andak kada kun kuna lalu kada zaman ulun kada andak pokoknya Kenapa ikam nih nang kuna tu apa nang kada zaman tu apa garang. Pukuknya yang kada handak, ulun hindar jun guru manteri baksa kambang. Kada handak ulun. Itu kunal nah, handak lagi handak tarian yang lagi viral tu ja nah, yang dance-dance yang lagi viral. Ulun handak yang kaya dance Korea tu nah ma ai, ulun kada handak. Tarian yang tarian kaya itu ulun kada handak pukuknya. Manari, manari nangapa kaya kami manari bujur-bujur coba bapadalan uma nah manari nangapa manari. Bukuk ngalung kada handak. Diang, diang, sakit kapala uma mandangi ikam nang kaya ini, sudah ikam ada yang ngabai ikam aja sudah sana, sakit kapala uma. Nah, pas angkatan yang itu banyak datang abahnya si Diang nih buahnya. Dan mendengar anak kesayangannya tuh menangis buahnya lalu si Diang masuk ke dalam rumah bagagas-gagas buahnya ay. Nah, abahnya si Diang kinjut di buahnya orang alamahan buahnya ay. Ada lama bulu bang le. Wan jua buahnya ai biasanya ini si Diang ni pasian buahnya ai lawan abahnya tu buahnya ai. Diang, Diang, nangapa kah pian ni datang sakulah nang kaya ini, ayu pang bujur-bujur bakisah lawan abah nah, nangapa garang. Ulun di surga guru menahan tarian baksa kambang dari ulang tahun sakulah. Ulun kada handak bah dipaksa guru tarus. Ulun handak tarian yang modern tu nah bah, yang lagi viral tu, yang dance dance korea tu nah bahai. Ulun kada handak tarian baksa kambang tu kuno, ulun kada handak. Oh, itu kah dikeraba nang apa kata di ikam ni? Sekalinya cuma menari nang kahitu ha. Nang kaya apa garang tarembak sakambang? Nang kaya apa garang tarian dance Korea tu nak? Coba pang bujur-bujur bakisah lawan abah nah nang kaya apa garang? Nang kaya ini tuh nah bah. Nah nang kaya itu bah. Oh nang kaya itu kanak. Nak pian ini nak anak abah nang paling halat nak kai. Pian nak kai seharusnya bersyukur surgung pian menaring dari paksa kambang tuh nak kai. Berartinya itu artinya pian tuh hak artinya pian tuh aku nak kai untuk melestarikan darah kita nak kai. Tapi ulun supan bahai umpat aran baksa kambang tu. Itu kuno kada madaran lalu. Nangapa nang disupanakan? Seharusnya pian tuh himung wan budaya pian saurang nak ai. Amun pian viral di medsos, viral pian dilihat urang banyak. Batu artinya darah kita maju nak kai. Amun pian malari tarian dance Korea, adalah hasilnya. Kadada kalo. Nah, pian ni nak anak abah nang paling harat nak kai. Inggih abah ai, ulun aku nai umpat melestarikan daerah kita. Ulun aku nai jua umpat memajukan daerah kita bah ai. Nah, pintar anak abah nih. Sudah sana ganti bajunya, amun kita makanan.